Sources indicate that his alleged double identity is the primary focus of the ongoing investigation. Ɛda abɔnten sɛ ɛyɛ Rev. Kwesi Boateng, yɛakye no ne yɛadetain no no wɔ ɛyɛ BNI foɔ asoɛeɛ. Ɛɛ mebɛkyerɛ wo asɛm no mu ɛɛ nkyerɛmu na mama wo update deɛ ɛte ankasa. Aborɔ nyɛ nso sɛ ɔno nso akɔ BNI foɔ no hɔ akɔ akɔtoto gya bi ato hɔ a Mahama koraa wɔse akye no tum. Aborɔ nyɛ nso nsɛm a ɔde aba no Ana afei nso yɛ papa Ken Ofori-Atta nso de ɛyɛ BNI kɔ kɔɔto ama sesei yi a yɛrekasa yi. Ɛme sɛ wɔn nso wɔn to yɛ ahye wɔ hɔ pa a ɛnyɛ asɛm ketewa. Nsɛm mmiɛnsa wei na mede brɛ wo ɛnɛ ne wo first da ahwɛ me video a wobɛtumi asubscribe to me channel no. Kae sɛ wobɛ like page no na afei wamia adɔma no so for all notification. Me me din de Kuanaba Boateng. Yɛnkɔ asɛm no mu nkyerɛmu ɛ. Ɛ ɛnora na video bi baa abɔnten a na ɛretrende a wɔkyerɛ sɛ ɛyɛ ɔsɔfoɔ Kwesi Boateng yɛakɔ akɔkye no wɔ airport berɛ a na agya wabɛduru na BNIfoɔ so wɔ ne pɛn akyi ɛna wɔn de detain ne noɔ na ɛnokorɛ bɛn na ɛwɔ saa asɛm wei mu na ɛyɛ deɛ kura nti na nka wɔn detain ne noɔ Reverend Kwesi Boateng case yi wɔn nso wɔhwɛ date na ɛwɔ video no so na adeɛ no si ɛyɛ Thursday Thursday na adeɛ no siiɛ because nipa no ɔrekɔdeɛ ne phone no ma date no eh, a esi adekorɔ pɔte no ankasa siiɛ nti yɛ Thursday na asɛm no koraa yɛ dɛn siiɛ ana ɛnora a ɛyɛ Friday no yɛn nsa ɛka video no bi a yɛte sɛ yɛde tɛni no na yɛde tɛni no ampa anaasɛ yɛde tɛni no meme nteɛ a menya ne maso a mede ato fam ne me research kakra mayɛ ɛne sɛ yɛn detainee no, wandi bɛyɛ ten minutes koraa wɔ hɔ ɛna wɔn gyaa no ma no kɔɔeɛ. Na deɛ ɛteɛ nie, ɛɛ Bawumia ɛrekɔ ɛyɛ program bi anaasɛ wɔkɔ ayie ɛwɔ ɛyɛ Kumase mputam hɔ baabi, memfa nto dwa. Nti wɔne Bawumia nyinaa na ɛfoo Passion Airline ɛna wɔn nyinaa ɛkɔɔ back to ɛyɛ Kumase. A sisi yɛrekasa yi, papa no ɛwɔ Kumase, Bawumia nso ɛwɔ baabi a ɔyɛ ɔkɔ ayie, ɔkɔ ayie wɔ baabi. Enti asɛm sei na ɛte. Na mmom no, na ɛyɛ nkurɔfoɔ bisa sɛ ɛdeɛ na ɛbɛnam so ame akye ɛyɛ Kusi Boateng anaasɛ biribi saa. Mo nyinaa monim story a ɛbɛtɔ abɔnten a na Abrakwa ɛrekyerɛ sɛ, Oku Gyato Abrakwa ɛrekyerɛ sɛ Kusi Boateng kuta din mmienu ɛna ɔde te Ghana hɔ. Ɛna Kusi Boateng koraa ɔbaa abɔnten bɛkyerɛ mu sɛ ɛnte saa. Mokae saa video no? Not even the judiciary can intimidate me, not even the parliament, and you have seen parliamentarians and a whole caucus making.

It is a lie, it is fault, I have been exonerated. Nti saa asɛm wei no na wɔn de gyina so ne no di anobaabae kakra wɔ airport hɔ, wɔn gyaa no ma no yɛ dɛ ɛkɔɛ but saa time no koraa no a Kwesi Boateng bɛdi nkɔmmɔ wei no na ɛyɛ Okudjato still na wɔnte ne ho ase a wɔkyerɛ sɛ ɛyɛ ampa aberanteɛ no kuta din mmienu ma wɔkɔ grante interview ma wɔkyerɛkyerɛ mu koraa. Now I hear people saying that

Ɔno no, ɔhu no sɛ aberanteɛ no, wa, wafom a ɛwɔ sɛ mmara ne no die. Enti wei ne nsɛm a ɛkɔɔ soɔ. Na sesei yɛ ɛkasa yi deɛ, ɛnyɛ adeɛ a yɛakye no, yɛnkyee no. Na mmom no, wɔn bisaa no one or two questions, bɛyɛ ten minutes pɛ bi, ɛna wɔn gyaa no ɔkɔɔ no baabi. Na Bawumia nso rekɔ ɛyɛ ayie wɔ Kumasi mpotam hɔ baabi. Nti wɔn nyinaa de Passion Airline na ɛyɛɛ dɛn? Ɛkɔeɛ. Nti asɛm no, ɛfa ɛyɛ Kusi Boateng deɛ no ho no, Sei na ɛteɛ. Yɛn detainee no, ɔno ɔnam ne baabi a ɔsɛ kura me sɛ ɔhyɛ Kumasi hɔ baabi yɛ n'adeɛ. Now yɛnkɔ ɛyɛ asɛm foforɔ so. Ɛɛ wɔn sɛ ɛbɛtɔ odwa a na wɔn kyerɛ sɛ ɛyɛ ɛɛ owura a yɛde n'asi hɔ sɛ ɔyɛ special prosecutor. Ɔkyerɛ sɛ ɛyɛ Ken Ofori-Atta. Ɛɛ wɔyɛ fugitive a sɛ yɛpɛ no akyere ne ade ade. Kena ba abɛduru Ghana. Ɔbɛduru Ghana no, wɔde mmara agu akwan mu ama sɛ sɛ yɛ a yɛrekasa yi. Ɛɛ ako asɛm no akɔpie ma bi ɛna ɛfoɔ koraa nya problem a wɔwɔ kyerɛ sɛ adeɛ no wɔbɛyɛ wɔ ne fie hɔ no ɛde securities foɔ no yɛ mo ahyehye wɔn ne sɛ nsɛm bebree mmara ɛyɛ adwuma ama akɔpie mu ɔkɔɔto a adeɛ no ano ayɛ den paa. Former Finance Minister ne Ken Ofori-Atta Wakwasama National Security Operative sɛ wɔn atra hyeɛ aba ɔno n'adidibea, ɔno ne fie, amanfoɔ bi a mmara mma wɔn kwan aba abɛwura hɔnom, na ɔse wɔn baa hɔ, deɛ wɔn sɛe no ne ayamhyehyeɛ a wɔn de maa no nyinaa wɔbu ho ka ma wɔn atua. Asɛm yi sii February da a ɛtɔ so du baako, yɛn nyinaa nim nsɛm, Angel yɛyii no anɔpa, awia ne anwummere, anadwo dasuom nyinaa ma obiara hwɛɛ bi sɛ mmarima bi a na wɔn dodoɔ yɛ bɛyɛ sɛ du mmienu, kɔwuraa papa yi fie na ɛmu nnum hyɛ asraafoɔ ataadeɛ ɛna ɛbi nso so hyɛ polsi ataadeɛ, baako na ɔhyɛ polsi ataadeɛ ɛna ɛbi nso so hyɛ mufti deɛ yɛhyɛ yi ara bi ɛna wɔn de kɔɔ fie hɔ wɔ cantonment ɛno na papa yi akɔ akɔ saman no na ama bra kwampɔfo ɛna asɛm yi ɔteɛ mu yie na ɔbɛtumi akyerɛ mu ama ɛneɛ na so mu ɛɛ ɛɛ yɛwura Ken Ofori-Atta nsaman no na ɔsesɛn. Akyiwaa a, nea edi kan, nnipa mmienu na wɔn din wɔ nkrataa so as defendant. Nea odi kan yɛ DSP Bismark Boakye Ansah. Nea ɔtɔ so mmienu yɛ Chief Inspector Mensah aka Sir Mensah. Yɛse wɔn nyinaa wɔ Nkran ha. Nti nnipa mmienu wei na nsama nkrataa no kɔ de ama wɔn. Nti wohwɛ court nkrataa na wɔkɔ fileeɛ no a, Kenneth Nana Yaw Ofori Attah, plaintiff, versus DSP Bismarck Boakye Ansah, Chief Inspector Mensah aka Sir Mensah, Defendant, ne statement of claim anaasɛ nsɛm a ɔde akɔto Court no anim ɛresrɛ Court no sɛ Court no nka ho asɛm. Nea ɛdi kan, ɔse wɔno ɛnkane no na ɔno na ɛyɛ Finance Minister ɛma Ɔman Kronkron Ghana. Na ɔsom Ghana som yie paa. Na sɛdeɛ wodii kan a na woka sɛ Ɛɛ, otuu kwan kakra, otuaa ne nanti kakra no, ɔwɔ hɔ na ɔtee sɛ nnipa bi akɔ Redi ne fie. Borɔfo kasa oyi so ɔse Reding team. Na Reding team no, nnipa mako mako nkron, ɔse nine military personnel a na wɔn kura etuo, ɛnyɛ tu ketewa, ɛna wɔn bɔ wuraa ne fie. Ɛna ebi nso, nnipa no bi nso hyɛ ataadeɛ a ɛnyɛ apolisifoɔ ataadeɛ, ɛnyɛ aso ɛɛ asogyafoɔ nso ataadeɛ ɛna ɛka ho kɔɔɛ a Wɔn nyinaa nso, na ebi, ɔse etuo taretare wɔn ataaso, yɛbɛka sɛ side arm no. Ɔse obiara nni hɔ a ɔde tumi bi krataa kyerɛɛ sɛ, oh mefi court wei anaasɛ mefi institution wei na yɛasoma me sɛ memmɛbɔ search wɔ wo fie a. Mmara no kyerɛ sɛ worekɔ obi fie akɔyɛ nhwehwɛmu bi wɔ hɔ a, wodu gate ano a ɛyɛ sɛ wobɔ kɔkɔkɔ na yɛabisa wo amaneɛ a, wode amaneɛ bɛbɔ sɛ mekura saa krataa wei. Ɛno na ɔkyerɛ sɛ biribi asa ankɔ so. Ɔse ɛno akyi ɔno ara ne staff a ɛyɛ adwuma wɔ hɔ sɛ security foɔ, sɛ gardeners wɔn ɛprapra hɔ ne adeɛ no nyinaa no ɔse ɛho mua bɔ wɔn. Ɛno akyi wasan akyerɛ sɛ nnipa a ɛkɔɔ ne fie hɔ a ɛnkura tumi krataa biara no ɛbi bɔ wuraa ne compound hɔ baako. Deɛ ɔtɔ so mmienu ne bedroom baabi a ɔno ankasa Ken Ofori-Atta da no yɛbɔ wuraa hɔ. Ɔse ne mukaase kitchen yɛbɔ wuraa hɔ. Baabi a wɔn ankasa wɔdidi, yɛ, yɛwurawuraa hɔ kɔhwehwɛɛ ne, ne nneɛma mu wɔ hɔ. Wɔse ne drɔwa, yɛtwetwee ne drɔwa, ɛbiebiee ne friigyi, ɛɛ, ne kabɔɔd a ɛwɔ hɔ nyinaa yɛbiebieeɛ, ne klosɛt ne adeɛ, yɛsɛɛsɛɛ nneɛma no bi wɔ hɔ, a ne nyinaa no, ɔse saa nnipa a ɛkɔɔeɛ yi, obiara nni hɔ a na ɔtu, ɔkura tumi krataa. Ɔse ɛno akyi, ɛhumoa na ɛbɔɔ saa n'adwumayɛfoɔ no a na ɛnsɛ, na ɛmfata. Nti pictures no bi na wohu wɔ Angel TV so, ɔma yɛsusu sɛ wɔkɔɔ efie hɔ no. Ɔse ɛno akyi koraa no, ɔbɔɔ akyire maa n'alɔyafoɔ bisaa ɛyɛ National Intelligence Bureau sɛ mo na mosomaeɛ anaa. Ɛno akyi, ɔsan bɔɔ akyire kɔɔ Chief of Defence Staff nkyɛn, Inspector General of Police, sɛ Raiding Team no mo na mosomaeɛ anaa na monyaa krataa bi firi wɔn nkyɛn Ɛsɛ wɔn, ɛɛ, mo, mosomaa wɔn no, wɔn de anoyie bi bae. Ɔse saa nsɛm wei nyinaa ankɔ ankosi aga a obiara akyerɛ sɛ me deɛ mensomaa obia o. Ɔse ɛno akyi koraa no ɔbɔɔ akyire sɛ ɔbɛkɔ court akɔbisa court sɛ ebia court bi na ɛmaa wo order anaa court bi na ɛmaa warrant anaa restraining order bi baeɛ a, ɔse biribiara saa ɛnni hɔ. Ɛno na ɛnam so a nnipa mmienu yi, ɛyɛ DSP Bismark Boakye Ansah, Ɛna Chief Inspector Ansah aka sɛ Mensah no, ɛnɛ ɔde wɔn akɔ akɔgyina Court sɛ Court nhwehwɛ ne nsɛm mu, na sɛ Court hwehwɛ nsɛm no mu na ɛbɔ saa nnipa mmienu wei deɛ a, wɔantwa sika biara anto hɔ sɛ wɔregye mpatasika, ebia one Ghana cedi anaa two Ghana cedi, na mmom ɔse mpatasika a ɛsɛ na ɛfata no, yɛn compensate no, sane sɛ nea wɔayɛ no, ɛyɛ animtiabuo, ɛyɛ animguaseɛ a yɛagu n'anim ase. Wei deɛ obi bɛka sɛ ne damages no sika biaa nni hɔ a wɔtwaae sɛ wɔregye de afi nnipa mmienu no nsam na mmom ɔse deɛ sɛ na ɛfata a ɛsɛ sɛ yɛde yɛbɛka sɛ yɛde rema ɔno Ken Ofori-Atta no yɛmfa mma no a ɛyɛ compensation a ɔbɛgye afiri nnipa mmienu hɔ na court no ara nyansam court no ara nimdeɛ mu no yɛde ma na ɔbɛsɔ mu. Saa asɛm yi a ɛnam so ma kane soafoɔ Ken Ofori-Atta asaman National Security adwumayɛfoɔ ɛsii Ɔgyefoɔ bosome da ɛtɔ so du baako afe mpenu ne aduonu num mu, yɛ abɛɛ sɛ nnipa du mmienu a na ɛnum hyɛ asraafoɔ ataade, baako hyɛ polisifoɔ ataade na wɔnom aka nso hyɛ wɔn ntaadeɛ kɔ bɔ wuraa ne fie a ɛwɔ Cantonment. Nkrataa a High Court de aba no kyerɛ sɛ apolisi mpaninfoɔ mmienu DSP Bismark Boakye Ansah ne Chief Inspector Mensah abɔ wɔn kwaadu, Sɛ wɔabɔ awura ne kokoa mu agyapadeɛ mu a, wɔatiatia ne fawohodie so a wɔammɔ amaneɛ. Krataa no san kyerɛ mu sɛ, Owura Ofori ataa afiri ɔman yi mu a wɔkɔgye ayarehwɛ wɔ amannɔne. Ne saa nti, dwumayɛni baako wɔ ne fie hɔ na ɛde too dwa sɛ nnipa dumienu, a apolisifoɔ a yɛabɔ wɔn din ka ho asraafoɔ nkono, na na kurakura tuo a wɔn mu aka nso hyɛ wɔn ntaadeɛ, bɔ wura fie hɔnom a wɔammɔ obiara nkaeɛ. Wɔkɔyɛɛ nhwehwɛmu wɔ fie hɔnom, wurawuraa ne bɛɛdruum, kitchen, ne baabi a ne ntadeɛ wɔ wɔ berɛ a wamfa nkrataa biara amfiri apolisifoɔ hɔ ankyerɛ efie hɔfoɔ. Wɔkyerɛ sɛ, ɛnyɛ sɛ wabɔ awura no fie hɔ aberɛ a wɔma no nkaeɛ kɛkɛ na mmom kokoa mu nso ɔne no anni no yie, yɛ a Buroni frɛ no invasion of privacy. Nipa baako a na ɔka wɔn mu a ɛrekɔyɛ saa oprehyɛn yi de ne fon twaa deɛ ɛkɔɔ so nyinaa. Ɛno koraa nso yɛ asɛm foforɔ a Owura Ken Ofori-Atta rebɔ wɔn soboɔ wɔ ho. Kyerɛ mu sɛ, bɔ a wɔbɔ Owura no fie no gu ne ho fi. Ɔman Ghana mu ne amanɔne, adeɛ wɔyɛeɛ nyinaa twa no mfonini te sɛ obi a ɔyɛ nipabɔnfoɔ yɛ nnipa binom retweetwee no tenetene wɔn nsa wɔ no soɔ. Ne saa nti, sama a wɔn wɔ. Afei deɛ asɛm no reyɛ adane, na deɛ ɛteɛ wɔ ɛyɛ Ken Ofori-Atta nso deɛ no ho Ɛno no, na Aboro nyɛ DC nso de gya asɔ Mahama mu, kyerɛ sɛ ɔretete Mahama paa. Saa aberanteɛ no, ɔtimi Mahama worof. Ɛ, wakɔpiem wɔ BNI no, Aboro nyɛ kɔɔeɛ a wɔbaaeɛ no. Afei koraa de, wɔse Mahama koraa deɛ, wɔse yɛkyɛ no. Awurade Nyankopɔn, Aboro nyɛ ɔha adwene o. Yɛnkɔ a, ɛnni yɛnkɔtie. Deɛ nti na wɔse yɛ, wɔse yɛkyɛ Mahama. eh, abronyɛ DC nkɔmɔ de abɛto abɔnten ɛnyɛ asɛm ketewa wobɛtumi ahyɛ na ade comment agu comment section mepa sɛ wokae sɛ wobɛ like page no ɛyɛ very important ɛno na ɛma sɛ meba life anaa me post video a wotumi ɛnya bi na wohwɛ ɛkyerɛ bia ne nkurɔfoɔ ɛyɛ sɛ ɔmo nteme nka ɔmo nteme nka me post videos paa but because sɛ on like no nti Ayɛ a na wonnya na wahwɛ. Yɛntie aborɔ nyɛnsɛm a wɔde ato dwa. Wobɛtumi de comment agu comment section. Tie o, ɔse Mister Speaker, us agree with the IMF but the previous administration ɔboa o, torɔ na ɔba bɛdi no o. P ayi IMF mmra no mokɔ renegotiate no ɔmo se sɛn? IMF ne Ghana sɛ ɔmo ahyia na ɔmo se ɛnyɛ yie ɔmo kɔyɛ renegotiation ayɛ extension ɔmo se daabi economy no a Nana Addo de maa mo no Ɛyɛ papa. Nti yɛka sɛ yɛyɛ extension ɛnyɛ yie. Nti neɛ yɛde maa mo no a moka akyerɛ Ghana foɔ sɛ economy no yɛ bad no, IMF foɔ sɛ Ghana economy nyɛ bad. Nana Addo ama mo economy papa a sradeɛ yɛ dɛn? Ɛwom na mopɛ sɛ mowia Ghana foɔ nti na mose ɛnyɛ. Nti IMF foɔ se yɛn extend program no. Mpakyɛw wonteeɛ? Oh mate sɛ ma wo doctor kaa sɛ Kingsley Atufor se sɛ

to it nsoso nso to reflect the increased price of natural gas ɛyɛ agreement kyɛ sɛ atoabɔ gas ayi no atoabɔ ayi no ne ɛsan yɛ sɛ ɛwɔ hɔ tata years a agreement no deɛ na ɛwɔ mu sɛ wo sign gas agreement na sɛ korɔno nim a one wompɛ sɛ wo ne nipa no a ɔbɛ install ayi project company no Me me deɛ me me yɛ buyer anaa off taker me na wo produce gas no na ade ama me nti me ne buyer no ɛna project company no ne seller no ne papa mu wɔ no saa de price review cross no koraa no to nkyɛn a ne yɛnim gas mu nhyehyɛeɛ yie paa ne papa mu wɔ no woyɛ agreement no a ɛsɛ sɛ wode hyɛm sɛ price no Ɛsɛ sɛ yɛ price frɔɔ below.
Okay.
Na kyɛ sɛ ɛba saa no a, gas no ntumi, price no ntumi mfɔɔlo. Mm-hmm. Na egyina baabi a ɛyɛ dɛ egyina. Nti the moment a gas agreement no yɛbɛyɛ no sɛ ɛyɛ price frɔɔ below di a, na kyɛ sɛ prices na mo giri yɛn sɛ mo agiri one dollar. Mm-hmm. ɛntumi mfɔlo ma ayi zero point zero dollar ɛbɛgyina one dollar no a ɛno ne price floor below na afei nso sɛ mo agree sɛ ɛne ɛsan wɔ price ceiling
price ceiling above okay Nti wo nya ho price ne na bɛɛfo de a deɛ ɛkyerɛ ne sɛ price no a mo agiri yɛ no ɛntumi nkɔ ntra ɛntumi ɛsidi nea mo agiri yɛ no nti mpakyɛ o adɛ na ɔmo kɔ san yɛ yɛ agreement no na saa nneɛma no ɔmo yi firi mu aduane abu wɔ baabi sika o bosome. na kyɛ sɛ saa adeɛ no firi mu deɛ ɛkɔ to their advantage ɛyɛ kookoo sika ɛno wɔ ma. Ɛyɛ yɛn advantage na ɛno firi mu deɛ wɔn a wɔkɔfa agreement baeɛ no ɛyɛ kookoo sika. Price ceiling above ɛne price floor below. Ne nyinaa ɔmo ɔmo ayi afi. Ah, agreement biara ne wɔ a NDC sign wɔ ha. Gas agreement anaa power purchasing agreement biara ni Ghana ha wɔn sign yɛ wɔn de hyɛ mu. Nso yɛnya expert binom nenam kurom a wɔn akɔgye biribi atafere na wɔn nam kurom a energy expert energy expert ɛne ɛhe energy yɛfunu adi wɔn anim kan yɛfunu adi wɔn anim kan. Ɛno nti na moreyɛ saa Gaza agreement sɛ atoɔ bɔ ayi ne biribibiara no a, NDC de amirika bɛba abɛka akyerɛ wo sɛ negotiation no ɛyɛ perfect, yɛtua one dollar. Masa, ɔmboa. Wotua one dollar on what basis? Wotua one dollar on what basis sɛ gas no yɛ adwuma ɛyɛ megawas ɛne kilowas hour nti yɛka sɛ megawas sɛ pɛ a ɛyɛ one million measurement unit no no ɛno no sɛ ɛyɛ adwuma continuously one hour ɛsɛ sɛ ɛtumi generate One million megawatts ɛde ma wo nti sɛ wokɔ kɔ sign agreement no na agreement no sɛ ɛbɛ generate thousand unit biara no ɛyɛ kilowatt hour dollars na sɛ ɛyɛ adwuma one hour o thousand unit biara no in a plant no ɛyɛ adwuma continuously saa one hour ɛna ɛbɛma wo kilowatt hour. Nti sɛ mo sign agreement na sɛ mo gye tom sɛ 10 megawatts of ayi no a ya sign no, ɛsɛ sɛ at any point in time bia no ɛtumi generate 10 megawatts. Nti one hour bia no ɛyɛ kilowatt hour deɛ a, na sɛ price no yɛ 0.10 dollars deɛ a, ɛyɛ adwuma one hour, plant no one hour bia no. zero point ten dollars wode times thousand unit a ɛkyɛ sɛ hour biara no yɛtua thousand dollars ɛde ma plant no.
one hour biara yɛtua sɛ thousand dollars sɛ agreement no yɛ zero point ten dollars a every kilowatt hour biara no ɛyɛ thousand unit. Opa frɛ ECG foɔ na ɔmo nso mmɛtra ne yɛn debate. Mese every kilowatt hour biara no ɛyɛ equal to thousand unit. Ne measurement unit no no the moment a wobɛte megawatts biara no ne measurement unit yɛ one million. Enti ɛyɛ adwuma. Plant no a yɛasan agreement no every one hour biara no sɛ even in the agreement no ɛyɛ zero point ten dollars a every one hour biara no Ghana we are paying thousand dollars this is a kilowatt o nti sɛ eduru megawatts deɛ a na de tam se ɛyɛ one million deɛ asɛn na wotua hmm. nti plant no yɛ adwuma twenty four hours deɛ a Fa one hour no tam se thousand dollars no nti amanfoɔ gye sika egu wɔn bɔtom a me ne mmienu ne atiefoɔ na ɛyɛ dɛn etua taa sika no korɔno a ɛwɔ gas agreement a NDC sensan no no naano wante sɛ wɔn bɛduru yaa the first achievement yɛnkɔ toto Ghanafoɔ bɔtom ɛyɛ sɛ cabinet ama approval sɛ yɛnsan nkɔsi another gas plant wonteɛ mpakyɛw energy minister ɔmɛkaeɛ wonte sɛ wayɛ announcement sɛ oh sɛ no no deɛ na wohwɛ ayi koraa maa me kae a ɛno ɛyɛ ade a it's a fact ɛno na yɛ ɔmo baa yɛi it's a fact energy minister sɛ cabinet ama approval sɛ yɛnsan nsi another plant a wɔn kɔ akɔ sign another power purchasing agreement wokɔ ka wɔn nyinaa na wɔn adum wɔn a wɔn sɛ o oh, yɛbɛyi mu afiri ɛ mo nyi yɛ yɛabrɛ mo mo nyi yɛabrɛ mo wɔn bɛgye wɔn nyeneɛ mpɔnkɔ wɔn bɛdɔ yɛn ano ɛkwan a wɔn bɛfa so atoto ghanafoɔ bɔtɔm. ɛne sɛ yɛresan akɔ akɔsan another power purchasing agreement a yɛreba abɛsi another gas plant ne yɛasan agreement no thirty something years na ghanafoɔ yɛde abɛpi nti wei na ɛba no ɛno ho nhyehyɛe na ɔma start sɛ yɛhia another plant yɛhia another plant yɛhia another nti ɔmo kɔsan agreement no a mfie nan na ɔmo kɔtena fie a plant no bɛtua ɔmo ka Yɛn na yɛbɛtua because electricity bɛkɔ soro ɛna saa agreement no wɔn san wie a woyɛ daa plc foɔ yɛ ma wo kɔpe but me dɔmmoa sɛ agreement wei wɔn de kɔhyɛ nsuo ase yɛbɛyi aba because agreement bia no wɔn bɛsan a yɛwɔ kurom a ne yɛte ase a

So okura Masters um in Science, Masters of Science in Energy Economics, Masters of Science in Energy Economics. Ɔno akoro yi ara ekura MBA in Petroleum Economics. Enti baabi a ɔkasa firi no, ɛyɛ adesua. Ɔnkasa traa, onim nea ɔreka because ɔwɔ nimdie. wɔ saa field no nti aboa yɛn mepa kyɛw toa so metie o. Nti wohwɛ nhyehyɛɛ no a ɔma bɛtena ase a ɔmo de ba nyinaa no a ɛyɛ nneɛma a the end of the day no nneɛma a ɛsɛ sɛ ɛkɔ agreement no mu ma yɛ yɛ ho tɔ yɛ no ɔmo nfa nhyɛ mu deɛ nti na World Bank foɔ ɛka kyerɛ Ghana foɔ sɛ take or pay no ɛna ɛkɔ so yɛ kɛse ɛyɛ strategy gas agreement biara na yɛbɛyɛ na sɛ ɛka kyerɛ wo sɛ te sɛ nea meka kyerɛ wo sɛ every kilowatt biara no ɛyɛ equal to Thousand measurement unit no wosan saa agreement no a wasan awie no yɛbɛka akyerɛ wo sɛ ebia one hour biara no ɛyɛ kilowatt hour ɛna ɛyɛ thousand unit no nti mobɛtua zero point ten dollars yɛde hyɛ agreement no mu na te sɛ aban no ba O gas agreement wei no ne boɔfo ne boɔfo a wonim nea ɛwɔ mu. The moment a gas agreement bɛbaa ne boɔfo biara no nea yɛfrɛ no take or pay sɛ project company no te sɛ wofa ato aboyɛ a project company no yɛ dɛn ɛwɔ hɔ ayi aboadze hwan hwan project company no yɛ dɛn ɛwɔ hɔ nti wɔn a wɔn bɛsi plant na wɔn nso wɔn bɛ operate ne thirty years no na wɔn aka kyerɛ so. One hour biara no ɛyɛ sei ne sei ne sei, zero point ten dollars na wɔn agye atum but mo ne wɔn anegotiate wɔ fam. Nti mo bɛba abɔnten o, oh, eh, Ghanafoɔ wei deɛ ebi nsi da abibirem ha, wei na yɛ gas agreement a ne boɔ, wonim nea nti a ɔbɛ produce gas no, so produce gas ne sɛ ɛwɔ ma. Gas no in agreement na wɔn de bɛhyɛ mu, ɛba saa no a take or pay obligation no, risk no, sɛ agreement sei no yɛ share risk na ɛwɔ mu no. Nti wɔn nyɛ de hyɛ mu na sɛ price no wɔ fam sei pɛ a, na wɔn de ahyɛ mu sɛ, sɛ price no yɛ zero point ten percent dollars a, take or pay obligation no, ɛtumi yɛ bia 65 percent nti gas no sɛ wanya ma no aboro so o ɛmmoro so o nya produce nko ara de ayɛ sɛ gye no atua ka nti ɛba saa hwan na alu so hmm. nti ɔde price no bɛma ɔha low na resharing no a ɛbɛma yɛ ho ahenhaeɛ no na ɔde akɔ akɔhyɛ mu hɔ no waku nti ɔmo gye sika na yɛnya produce nko ara de a sɛ ɛhia ebia one million ayi million metric tons of this and that a yɛproduce aba sɛ wowɔ gas o sɛ wonhia ɔyɛ se tua ka nti ɛde bee no bɛbrɛ ghanafoɔ sɛ yɛagye gas nti ghanafoɔ nkonko tua ka ne yɛkɔ akotua ɛhɔ na take and eh, take or pay ne yɛdɛn ɛfiri ba sɛ gas no wagye o wonyiyɛ o Obligation risk no aba hɔ na ɔmo abɛkyɛ ama yɛ Ghana foɔ. Nti the moment a company na produce gas a ɔmo gyeɛ no, yɛ tua ɔmo ka no, na sika no kɔ nkorɔfoɔ na ɔmo negotiate wɔ table ase no hɔ. Ɔmo se gya adeɛ no abene deɛ a, fa bɛto table so ma yɛn. Ɛyɛ big time business.
Ɛyɛ big big time business. Masa, kurom ha sikafoɔ a nenam kurom ha a ɔmo baa yei a ɛwɔ NDC a, deɛ nti a NDC wɔ hɔ no, Na wɔn bɛ nyaa wɔn kɔ office a da biako wɔn nsan power purchasing agreement deɛ ntia yɛ wɔ table ase negotiation wɔ hɔ yɛ soa problem no nyinaa kɔ take or pay obligation na yɛ a yɛ te yɛ a yɛ nim nyansa ne yɛ tua kama wɔn nti ɔkɔ kɔ tena fie kɔ ne company no ɛwɔ negotiation na wɔn didi ɛno nti na wɔn baa yɛ yi. Na kyɛ sɛ ɔte fie no nyinaa koraa no still wadeɛ no deɛ Sɛdeɛ yɛte ɛ ɛ nkwa ase, ɔdidi. ɛyɛ good faith negotiation na yɛayɛ, ɔte fie nyinaa na ɔdidi. Ɛno nti wɔn aba yi, mfeɛ nnan wei no, wɔn afa no sɛ yadeɛ bi na ɛyera nti ɛsɛ sɛ yɛyɛ another agreement ntɛntɛdɛ. Me se four years yi ɛnde sɛ wɔn nsan power purchasing koraa wɔn bɛsan aboro ten. Na yɛwɔ ha. Ne nyinaa so at the end of the day no, Wɔn yɛ a na wɔn akɔpɛ kakra ama PLC foɔ sɛ mo ma issue statement na mo nka sɛ ɛyɛ ne ehia more gas masa. Asɛm bɛn nie? Nti ɛkwaku ananse. Na prices yɛ a wɔn ka ho asɛm nyinaa no ɛnɛ. Ɔman no sɔre, mo na mo yɛɛyɛ, mo na mo de mo agreement baɛ, nna so wopɛ sɛ ɔyɛ 24 hour economy? Sɛ wopɛ sɛ ɔyɛ 24 hour economy no deɛ a, ɛne na wanyɛ bold anka sɛ electricity na ɔsɛ ɔbɛte soɔ no, ɛna ɔnya akwanya wanka ho asɛm, afei deɛ ɔsɛ ɔbɛtum, adɛn ntia? Because mfie nan na ɛkita noɔ no, Wɔn ayɛ wɔn adwene sɛ saa four years yi wɔn nfa Ghana foɔ nni agorɔ. Ame ɛnhame yɛse kuro bɛhu baha bɛhu. Me a mete ɛnhame o yɛse kuro ɔbɛyɛ dɛn. Neɛ ɔmia no kuro bɛhu baha bɛhu na asekyerɛ ne sɛ neɛ de ne nsa ato nsuohyia mu amia atare kuro no ɔwɔ problem. Sɛ na ade nsago bɛto nsuohyia mu wo ɛbi bɛhyew. Ɛnna kuro no a yɛde nsagone kɔto soɔ no so no nso yɛ dɛn? Ɔno nso di amia. Enti me a memia ne wo a yɛ nso yɛhwɛ ma kuro no awu obiara yɛ dɛn? Ɛwɔ problem. Ɛno ɛnna ɛka no sɛ ekuro bɛhu baha bɛhu. Enti mo a moyɛ asirihehe, yɛbu afu, ɛnna electricity, hairdressers foɔ yɛnkɔto aba, Yɛse NPP foɔ di sika ababafoɔ yɛ nkɔto aba anurse foɔ yɛ nkɔyɛ sei no ɛnɛ obiara bɛhu bi anaa mɛboa me ɛnhame
ɛnhaw oh
ɛnhaw me me ma nnɔɔso ti kakra biara so medi.
because wei no um, ne nyinaa kɔwie sɛ three months yɛ bɛpɛ mu yɛba bɛtia mu nipa no ka kyerɛ wo sɛ nanado te electricity soɔ no nipa no bɛka kyerɛ ghanafoɔ sɛ nanado yɛ nhwehwɛ anum na ghanafoɔ nka sɛ ɔmo pɛ electricity a ne boɛfo ɛna ghanafoɔ se ayɛyɛ nɔkorɛ yɛnka sɛ pɛ electricity a ne boɔfo nti yɛbɛto ama no na ɔmo kɔto maa no Nti kuro bɛ ho baha bɛ. Wahu sɛ abrɔ yɛn deɛ ma yɛ de yɛ tia ɛno a ɛno a na mɛ ka kyerɛ Ghana foɔ sɛ ND sbae ɔmo eight years na ɔmo tu electricity mu bae two hundred and ninety four percent. Ɛna ɔmo astateɛ no first year no. Na kyɛ sɛ ɛna wo key in to ɛyɛ ɛɛ deɛ mɛ ka yɛ a president Mahama na kyɛ sɛ ɔmo deɛ time deɛ ɔmo ba a ɔmo pɛ sɛ ɔmo de. Tam biaa ɛna mɛ starte mɛ ka kyerɛ sɛ tam bia NDC bɛ wɔ aban mu biaa no ɔman Ghana yɛ wɔ electricity problem. But time biaa no Ghanafoɔ hwɛ Atofoasen ɛkaa sɛ nnora ne budget sɛ ɔsɛ ɔmbɛto electricity mo wei Minority urges government to cohesion Ghanaians over fuel hikes. Wo a mo mo yɛɛ press conference sɛ subsidy wei nyinaa no a aban ɛde maa Ghana foɔ no, NDC wɔ opposition, wɔn mmarahyɛ badwafoɔ yɛɛ press conference still a ne bo wɔ den. Ɛnnɛ, saa Ghana foɔ no a mo kaa sɛ Akufo Addo pɛn nso petrol boɔ ne electricity bo wɔ den no, mpakyɛ wɔn atu kwan. The same Ghana foɔ no na nnora yi ara no, Wobɛka akyerɛ wɔn sɛ wɔbɛto lɛtirisiti mu. Nti Ghana awieɛ budget no no. Nyɛ Ghana awieɛ budget. Yɛ budget naa mu no. Mo se mo fight for against corruption meboa. Yeah, exactly. Mo se budget wei mo de bɛko atia porɔyɛ no kata ahyehyɛ. Ɛnna deɛ bia na yɛbɛda nna hɔ paa. Sɛ yɛde budget ne ka asɛm deɛ a. Ɛsɛ ba na Ghana awieɛ budget ɛsɛ ka bie na afo akye John Mahama atum. Ɛsɛ ka ɔmo akye no atum. Onim nea nti a. Me tie o paa.
Hwɛ.
NDC minority in parliament. Ɔmo yɛ press conference. Ɔmo yɛ press conference no. Wɔn asɛm nyinaa ne sɛ, Yɛ Wura Nana Addo Dankwa Akufo Addo ne Akyemfoɔ de agyapadeɛ royalties aba. Ɛyɛ Minerals Investment Fund.
Meboa? Yeah, yeah, exactly. Kɔmpani a ɛyɛ bi a ɛbɛhwɛ ɔman no agodie soɔ na sika no nkɔyɛ basaa. Na sika mineral, yɛn minerals biara, tako biara a yɛbɛnya no, yɛbɛtumi a invest no yie de ama Nkyirima, adwene a Nana Addo ne Bawumia Abba no nyaaeɛ no no. Nti tako na yɛbɛnya afiri nkyene mu a. Royalties no ti o, yɛtu nkyen a, yɛtua royalties, meboa. Yɛtu gold a, yɛtua royalties. Yɛtu eh, eh, eh, eh, eh, bauxite a, kakra a yɛde ma nananom per the minerals art no, yɛwɔ nea ɛkɔ traditional council hɔ. Yɛwɔ percentage a ɛkɔ government hɔ fiti fiti ɛberɛ a adom akoma bɔ adeɛ no royalties a yɛgye nyinaa no masa yɛnya aban a abakɔ nyinaa ntumi mma no gye ne yie ɛno nso ɔmbɛyɛ budget a na ɔmo de ahyɛ mu nketenkete na ɔmo afa sika no adi. Enti adwene a ɛyɛ wura Nana Addo Dankwa Akufo Addo ne Bawumia Aban nyaeɛ ne sɛ, Yɛn bauxide, yɛn salt, yɛn sand, sand mining a ɛkɔ so meboa, bauxide wɔ hɔ, manganese wɔ hɔ, diamond yɛrɛn wɔ hɔ, ɛne other minerals, quarry and so on, ne nyinaa no royalties wɔ hɔ.